Salam hormatly watandaşlar Zdravstvuyte dorogiý Türkmenistancy şu gün dörünji iýunda Amerikaň prezidenti Donald Tramp halkara derejede birnäçe döwletleriň arasyna Türkmenistany goşdy çykaran kararynda Türkmenistan raýatlaryň Amerika wiza almak meselesini kynlaşdyrmak barada Indi öňki ýaly arkaýyn gelip aňyrda bir geçilen olanam aňsat däl. Indi asla kyn. Gaty gowy zat ol. Gaty gowy habar. Ilki bilen mara, syýasata döwletiň içinde goşulýan nadanlardan başlamaly. Egni pagonlardan. Şol ýaňky biz Serdar Syçagyň dosty bar-a. Kim ol? Harramnise, sen nätdiň-ow bi, kazyýeti nätdiň, prokurorlary nätdiň, menbäni nätdiň? Hä? Size ýekeje söz jogap berenler üçini ýa-da öz hakykat üçin göreşen adamlar, sen olary nämä basdyryp ýörsüň? Şunuň özünde Lebabyň Abdyşükür türmesine kazyýet Karar çykardy. Ozal-a zorladylar, şol çykyş etdi diýip, Jamal Bazarowany. Ondaky siziň kazyňyz diňlemedem, sagat ondan on ikä çenli iki zadyň içinde meseläni çözdi. Hä? Jamala dokuz ýyl berdi, ýandaky ýoldaşyna-da sekiz ýyl berdi. Merdana bolsa baryp goşadyp goýberdiler aňyrdan. Näme bi işmi şol? Bolýamy şu edýän zadyňyz? Hä? Haramda, milli pider. Serdar saçak. Hä? Seň gyzyň ýokmy? Hä, bajylaňyz ýokmy siziň? Siz näme edip ýörsüňiz o milleti? Bu niräň düzgüni? Hä? Bu edilýän işler nä musulmançylyga sygýarmy? Ýa türkmençilige sygýarmy? Hä? Ol köne döwürde her kim bar-a, ol ganyňyz gelip dur-a bu edilýän işlerden. Hä? Siz milleti nirä itekleýäňiz? Bu milletiň bary ýa Orsýetiň wekilhanasynyň öňünde dur, ýa Türkiýäň wekilhanasynyň öňünde wiza alyp gaçjak ýurduň içinde. Bütin dünýede gezip ýörler türkmenler. Gaçyp gün görjek bolýarlar. Hakyky demografiýa kynçylygy bir problema bi. Sen ol ine özüňä sen özüň gutaran haramdag. Itiň iti gylly göti. Hä? Ogluň bolsa bara seň bir syçyk goýan bokuň. Hiç zada derege ýaran aga. Gürläp bilmeýän nadana gyzyňy getiren bolupsyň ota. Näme etjek bolýaň? Nämäni üýtgederin öýdýäň sen? Hä? Kaddafiniň özüni zorladylar, bilýäňmi? oň aýallaryny, aýal doganlaryny, gyzlaryny näme edendigini ony Liwiýanyň adamlary bilýärler. A sen buňar zat edeňsoň milletden näme garaşýaň? Sen özüň bilişin milleti öjükdirýäň-ä. Näme üçin öjükdirýäň? Hä? Terrorist diýdirjek bolýaňmy? Hä? Antikonstitusionnyý pereworot diýdirjek bolýaňmy? Bilişin gyžželýäň milleti. Edeniňi edýäň bikanunçylyk bile ýoly bilen. Oň üçin sen näme bi gowluk garaşma milletden. Millet entäk seň bilen kanun e. Entäk edilen iş däl şo taýda Türkiýeden näçe ýigitleri alyp çykdylar. Indi bolsa umydany çykaryp ýörler. Gaçyrjak bolduňyz. Adwokatlar beýlekiler goşulyp ýörler. Bu näme etdigiň bolýar seň? Näme gerek saňa milletden? Hä? Sen milletden näme? Gan algyň barmy? Hä? Sen ahyry milleti gijeläp, gijeläp ýurdy ýurduň içine gan çaýkadarsyň sen. Edýän işiň şol. Özem bilýeşin edýäň şony. Sebäbi saňa Sanjar gerek. Sen şu wagt jemläp-jemläp Sanjar etjek bolup ýörsüň. Ýene-de bir bäş sany alkaş narkomany gapdalyndan goşup. Nä bi düşünip-düşünmez ýalak meselemi? Hä seň etjek bolýan işiň? Emma welin saňa indi ol eýgertmez millet, millet gaçyp ýör. Hormatly adamlar! Eziz türkmenistanlylar! Men siziň hemmäňize ýüzlenýän. Gaçyp, gaçyp niräk gideliň biz? Hä? O ýurt biziňkä? Döwlet, ol döwlet diýilýän bir bäş sanak, ýüz sanak adam döwlediň bir i, ol bir ýöne işläp beren. Ýurt, Watan biziňki. Gaçyp nirde näme taparsyň? Öz Watanyň ýalak, öz göbek ganyň daman topragyndan eziz toprak bormy? Niräk gaçyp ýörsüňiz? Hä, Ispaniýa barsaň hamanyňda gurlşukda türkmen, türkde-de şol garşok çekip ýörler. Hä, Russiýediňem içinde işläp ýörler. Beýtirip gün görüp bolmaýar-a. How, öz watanyňyzy taşlap nämeden gorkýaňyz? Hany aňyrda oňa-muňa goşulýarlar, urşup biri-birini öldürip ýörler türkmenler. Hä? A siz ony oňarýan bolsaňyz bara şotak ýöne size bir adam öldür diýilanaga çykyňda öz hakyňyz talap ediň. Siz bu otagda eliňiz ýaragly däla geliňde talap ediň. O näme boluş şow beýlede bir gün bomy. O ýaşlaňa köpüsi gaçdy. Indem garry gurty galdy milletiň ýurduň içinde. Oň üçin beýtrap gaçyba gün görüp bolmaz. Beýtdirip bara bagtyňam tapyp bolmaz. Göreşmeli. Kanun esasynda göreşmäge biziň doly hakymyz bar. Siz göräňizmi häzir şu döwlet dünýäň iň güýçli döwletiniň biri şol wiza meselesini çäklendirip berýärler ony. Näme üçin edýärler? Näme o taýda edilýän zada göwni ýetip edilýänmi? Ine. Ol diňe neme däl-ä bi ol ýurduň başyndaky duran zalymlara bagly däl-ä. Olaryňam üstünden basyş edilýär. Daşary ýurtdan basyş edilip ýör. Onuň üçin gorkmaly däl. Öz hakyňyzy resmi ýagdaýda, kanuny ýagdaýda talap etmäge hakyňyz bar. Talap etmelem. Onuň üçin näçe size garşy çykylýanam bolsa, Bize ýekeje ýol bar, kanun esasynda öz hakymyzy talap etmeli. Sebäbi halkyň haky bar. Narod imeýt pravo. Azat ýoly, azat ýoly, atlanalýyna, atlanalýyna.